Merħba għal podcast Nifmu l-AI. Miġjub lilkom brazzi għal Senerf. Għal taħriġ fukat fuq il-negozju tijak biex intu l-ħaddima tijak tifmu l-AI aħjar.
Immaġina ftit. Edin fl-aħħar ġimgħa tal-elezzjoni f'Malta. U tasallek voice note fuq WhatsApp. Leħen li dan tafu sew, politiku, Malti u magħruf. U dan jgħidlek tmurx tivvota s-Sibt jew agħti l-one lit-tali jew lit-talija. U dan huwa l-istess leħen, l-istess ton, l-istess kliem, imma ikun falz. Issa, f'Jannar tal-2024, fl-Istati Uniti ġewwa New Hampshire, eluf ta' votanti rċevew telefonata bħal din, b'vuċi ġġenerata bl-AI tal-President ta' dak iż-żmien Joe Biden, u dan jgħidilhom biex ma jivvutawx. Dak il-każ kien wassal għal multi kbar u akkużi serji. Imma għalina l-Maltin, kieku jiġri xi ħaġa hekk, ninnutawha? Merħba għal podcast Nifmu l-AI, fejn nispjegaw l-intelligenza artifiċjali b'mod li jagħmel sens, speċjalment għalina għal Maltin u Malta. Illum suġġett li huwa żgur fuq fom kulħadd bħalissa, l-elezzjoni ġenerali, u b'mod aktar speċifiku l-elezzjonijiet u l-AI. Tista' l-AI tinfluwenza l-elezzjonijiet f'Malta? Se naqsmu diskussjoni f'żewġ partijiet. Fl-ewwel parti naraw kif l-AI diġà qed tintuża fl-elezzjonijiet madwar id-dinja. Imbagħad naraw xi fisser dan għal Malta, b'eżempji reali u lokali. Għax il-verità hija waħda, li jgħid diġà hija parti minn ċertu elezzjonijiet. Il-mistoqsija hi kemm din tista' toħloq influenza fuq l-outcome. Ejja nibdew b'xi ħaġa sempliċi. Mela, l-AI fl-elezzjonijiet miex dwar magni li joddu l-voti, hija dwar tliet affarijiet prinċipali. L-ewwel waħda li toħloq kontenut. It-tieni li titkellem mal-votanti u t-tielet li tanalizza l-imġiba u s-sentiment ġenerali tal-poplu f'dak iż-żmien. F'April tal-2023, ftit sigħat biss wara li Joe Biden ħabbar li se jerġa' jikkontesta, il-Partit Repubblikan ħareġ b'vidjow kompletament iġġenerat bl-AI, u dan wera futur oppressiv u tal-biża'. Issa, il-film, il-klipp kien indikat li huwa ġġenerat bl-AI, imma kellu tast test żgħir ħafna bil-kemm tarah. Illum kampanji elettorali jużaw l-AI biex jiktbu posts fuq il-midja soċjali, joħolqu videos u preżentazzjonijiet, jittraduċu messaġġi instantanjament. Imma jista' jkunu ħafna iktar iffukati. Ħa nitkellmu ftit fuq il-microtargeting. Mela, bil-microtargeting, il-kampanji elettorali ma jibgħatux l-istess messaġġ lil kulħadd. Għax Persuna taf tkun trid saħħa aktar il-pensjoni tagħha, waqt li ħaddieħor jaf ikollu iktar għal qalbu l-ambjent jew kif ħadd issolva l-problema tat-traffiku. Allura, kampanji li jħaddnu l-AI jibgħatu messaġġi differenti lil nies differenti. Skont min int? U din l-idea mhix ġdida, fil-fatt lura fl-2016, waqt l-elezzjonijiet tal-Istati Uniti u l-kampanja tal-Brexit fil-fatt, kumpanija jisimha Cambridge Analytica użat dejta ta' miljuni ta' nies biex timmira votanti b'reklami politiċi personalizzati. Imma llum, l-AI ħadet dan għal livell ieħor. Is-sistemi moderni tal-AI jistgħu jaqdu tipi differenti ta' data. X'tagħfas like fuq Facebook? Xi tfittex online? X'tara online? U anke x'tixtri? U minn dan kollu jibnu profil dettaljat tiegħek bħala votant. Mhux biss l-età jew fejn toqgħod, imma l-personalità tiegħek, il-preokkupazzjonijiet tiegħek, il-biżgħat tiegħek. Imbagħad l-AI tistaqsi pjuttost mistoqsija waħda preċiża, liema messaġġ għandu l-ikbar ċans li jinfluwenza lil din il-persuna biex jivvota mod jew ieħor. Imbagħad toħloq dak il-messaġġ awtomatikament. Fil-fatt ir-riċerka turi li dan huwa effettiv ħafna, speċjalment fil-elezzjonijiet fejn persentaġġ żgħir biss tal-votanti għadhom indeċiżi. Għax dawk il-ftit spiss jiddeċiedu r-riżultat finali. Allura, flok jippruvaw jikkonvinċu lil kulħadd, il-kampanji tal-lum jiffukaw fuq eżatt dak li jistgħu li jdawru r-riżultat. U hawn fejn l-AI tkun qed tagħmel differenza kbira. Għax din tista' tanalizza l-midja soċjali f'ħin reali biex tara x'qed iħossu n-nies. Tista' tittestja mijiet ta' verżjonijiet ta' messaġġi minnu fih u mbagħad tadatta l-istrateġija politika tagħha kważi live waqt il-kampanja nnifisha. Issa, aħseb ftit f'Malta. F'pajjiż fejn l-elezzjoni tista' tiddependi fuq marġini relattivament żgħar. U fejn il-komunitajiet huma marbuta sew bejnietom. Allura hawnhekk il-microtargeting issir b'saħħitha ħafna. Għax li tinfluwenza ftit eluf ta' votanti jista' jbiddel kollox. Hawnhekk fejn il-messaġġ isir aktar dirett. Fil-Korea t'Isfel fl-2022, kandidat ħaloq verżjoni bl-AI tiegħu nnifsu. li jwieġeb il-mistoqsijiet. Fil-Ġappun, mbagħad, fl-2024, kandidat wieġeb aktar minn 8,600 mistoqsija bl-AI. Xi ħaġa li, speċjalment waqt kampanja elettorali intensiva, kważi impossibbli tagħmilha manwalment. U hawnhekk hawn impunt importanti. Studju tal-2025, ġifieri pjuttost reċenti, wera li konverżazzjonijiet ma' chatbot jistgħu jbiddlu l-opinjoni tal-votanti b'diversi punti perċentwali. U dan mhux qed nitkellmu reklami u mhux billboards, konverżazzjonijiet. Stħarriġ tradizzjonali jista' jsib dan it-tbassir pjuttost diffiċli, speċjalment meta jkun hemm dawn il-votanti indeċiżi. Allura hawnhekk fejn qed tidħol l-AI. Fl-2024, riċerkaturi jużaw l-AI biex janalizzaw sentimenti fuq social media. Ukoll xejriet fl-aħbarijiet ukoll l-istorja kollha tal-votazzjoni f'dak il-pajjiż u rnexxielhom ibassru riżultati f'diversi reġjuni. Issa, f'pajjiż żgħir bħal Malta, din it-tip ta' analiżi tista' tintuża fejn il-polls jafu jkunu dgħajfa. Issa, s'issa jidher kollox utli, kampanji aktar mgħaġġla, komunikazzjoni aħjar, Imma issa ejja nitkellmu ftit fuq il-parti li għandha tinkwetana xi ftit. Hawnhekk li għaj tista' ssir problema. Mhux fit-teorija, fil-verità. Ejja naraw ftit każi madwar id-dinja. Mela, Slovakkja fl-2023. Ftit jiem qabel l-elezzjoni ħareġ recording falz. Leħen ta' politiku jitkellem fuq frodi elettorali. Ma kienx veru xejn. Imma dan ir-recording inxtered malajr u n-nies ma kellhomx ċans jivverifikaw. U kif tafu fil-politika, it-timing huwa importanti ħafna. Ejja naraw fil-Pakistan fl-2024. Imran Khan li kien Prim Ministru dan kien il-ħabs. Imma xorta deher videos. Propagandisti. Għaliex? Għaliex intużat li jgħaj biex inħolqu diskorsi bil-kitba tiegħu. Fl-istess ħin, ħareġ audio falz tiegħu jgħid lill-votanti biex ma jmorrux jivvutaw. Verità fuq naħa u gidba fuq naħa l-oħra, fl-istess ħin. Issa, hemm kunċett ukoll li jgħidulu il-liars dividend. Mela hawnhekk tinħoloq problema. Meta kulħadd jaf li l-AI tista' toħloq kollox, u videos u audio. Mela politku jista' jċad kollox, anke recordings li jkunu veritieri. Fil-fatt esperti jgħidu ma tridx tipprova li kitba hija vera, biżżejjed li tagħmel lin-nies jiddubitaw kollox. Mela, riċerka turi li chatbots jistgħu jbidlu l-opinjoni sa 10% jew aktar. Issa, immaġina dan fuq skala kbira. Eluf ta' konverzazzjonijiet personalizzati għal kull individwu. Issa, ejja niġu lura għal Malta. Malta mhix immuni. Fil-fatt, f'ċerti aspetti, aħna aktar vulnerabbli. Inħarsu lejn l-ambjent diġitali f'Malta. Fl-2019, fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Malta kellha 10 darbiet aktar reklami politiċi per capita bil-Ġermanja. u aktar minn 116,000 ewro intefqu fuq Facebook Ads waħidhom. Dan mhux xi ammont żgħir. U dan fil-fatt jidher ċar li huwa ambjent politiku diġitali attiv ħafna. Issa, f'Malta il-politika tinfirex ħafna permezz ta' diversi media. Għandek WhatsApp groups tal-familja, chats fil-komunità, messaġġi privati. U hawnhekk tinħoloq il-problema. Voice note falza. Screenshot falz. Aħbarijiet foloz. U dawn jinfirxu privatament. Barra minn kull kontroll. Issa, Malta għandha madwar 500,000 ruħ, m'għandek bżonn miljuni, ftit eluf, fil-gruppi tajbin. U dan ikun biżejjed biex dawwar elezzjoni. Fil-fatt riċerka turi li fl-elettorat żgħir l-impatt ta' dawn il-gruppi jista' jkun sproporzjonat. Issa, għallin qasejn għaddu għal ftit aħbarijiet tajba. Malta kif tafu hija parti mill-Unjoni Ewropea, jiġifieri suġġetta għal direttivi tagħha, fosthom ukoll li ju AI Act, li ju li din titlob li kontenut li jkun ġenerat bl-AI jiġi indikat bħala ġenerat. Hija soġġetta wkoll għad-Digital Services Act, fejn titlob portals, inklużi portals ta' informazzjoni, biex jikkontrollaw id-diżinformazzjoni. Imma forsi l-infurzar idum biex ilaħħaq ma' dawn il-perikli. Issa, ejja ngħidu kif inhi. Mhux kollox negattiv. Li ħaj tista' tgħin partiti żgħar bħal kif għandna Malta wkoll biex joħloqu kontenut mod irħas, jitkellmu direttament u jilħqu iktar nies. Jikkompetu mal-partiti l-kbar. Allura li ħaj għal dawn il-partiti hija wkoll opportunità. Issa, ejja niġbru kollox flimkien. Il-punti ewlenin li ddiskutejna llum. Mela, l-AI diġa qed biddel l-elezzjonijiet globalment. Tista' tinfluenza permezz ta' kontenut, konversazzjonijiet u anka data. U Malta minħabba d-daqs u s-social media tagħha hija sensittiva ħafna. Iġifieri il-mistoqsija ma tix li jaj ser taffettwa l-elezzjoni ġewwa Malta? taf u tista'. Il-mistoqsija vera hi, ser inkunu nistgħu nagħrfu x'inhu veru u x'mhux? Jekk dan l-episodju ġielek taħseb xi ftit, aqsmu ma' xi ħadd li sejjer jivvoti jew tivvota. Għax illum li tifhem l-AI u kif tista' tinfluwenza ħajjitna hija parti milli tkun ċittadin informat. Nirringrazzjakom tal-li għaziltu terġa tkunu miegħi għal dan l-episodju speċjali ta' nifmu li għaj u narakom fl-episodju li miss.